CNF CNA hi Chinle kong si um lo ahcun Chinpi nih nan hruai kho lai lo. Chinrampi nan hruai kho lai lo. Kaka CNF CNA an thei ding a si. Chinle kong si hi pakhat khat si sual ahcun CNF CNA hi rian a tuan kho ti lai lo ti kha van chim ka duh.

kan thi lo hmanh ah kan mia kan i chua lai a zain tuk mo cu kan ngai ngai tia chu mu CDF po po khi Chinland Council hroi nai ke tha te an um lo wa chun da mia ya choi khu mi kan se phate kha lai nan dan lungai chiao minung hi apui si ngan pi ni akan hum tho lo wa chun apui si fa te hi chu a chan avan sau dio tika hen Anna sinah na chuah khomi si. Cu te cu si. Hi zeirung ah na mah bia cu ka chim khawh ti ahcun kanmah Chinleng kong si chungah cu si lo. E kanmah CB chungah khin a an min cu ka chim lai lo, zei a phoi lai ti cu ka chim lai lo. An um cang cu bantuk i vei uh, Anna sin phungphai khi an um cang. ka chim lai i nan khuaruahhar ngai lai zei ruangah dah ralbawi hna khi an tuan i an chuah duh ti lo ti ah camu chuah duh ding si lo ah, an lian ngai american tamara bantuk an si an kal bak a hin ti an si si theu pawl an kal bak a hin ti an au ka tha pawl ruapi a sul mi pi khi ti ni thon hna ni li lu mi ba khi ti ni thon an chin chu to tan to zibu redia an ken pek chu Mah khan ti an din an van din ter cu kun ya khan van pek cu kun ya an, an ei i ma khan ti su te ni khan ti an ma te an so lo an ma tape nu ye me nu ni khan ti ti ti an hop yak hna a ro pui tuk lo mo chu chu hun ma tu a si bak ko ti ha chu chu chu ka thei chu ku boi ku hi a thei lo mi hi a chim lai lo ka chim mi am han phone lai nan thil hmu hlah so e a sin khan phan i cu cu cu ana cu vei minung hi ana hi duh mi kan si cu zein kha hi kan duh chiu cu hi hi kan minung sina nih hin a nei mi sang le cu bantuk a ne a tha ah an um tikah khin an rian khan chuan duh ti lo i thlem lu lak ni zong khan duh ti lo a che kho pade zong hi an huam lo A Mm. chekho put i um lai i thimnak an tuah zong ah hin thimnak ah an mui hoi lai. Pu Ṭial Ling hna kei hna he cu kha chele kong si te ṭang inzima thla di lai chaw a tharang thim te lai cu a kan thim ti lo zong ah ze at kan lik chung a um lai lo kei hna cu kum hi ka ṭuan le ka tuah duhmi vialte ka tuah dih cang kum hnih hi a toi tuk e ka ti lo kum hnih a sau ngai cang sau bak ko o kha kha zeirung ana ti siat cun phuisi phung a chek khang upadi le a phuisi ngan pi he umi kan si tikah kan dam dunak sumu kan dam cucaah chin le kong si a rok cicet ahcun kan do ko lai e kan ma parai ve kha kan um cio lai i Ah, cu bantuk cu ma kun ung ve lai ka thei ti lo. Eh, keimah hna he vai khwa fate ah khin voi hna ka tuan lai mo keimah ka kuin chunga chun a sang ai ka ka um ter lai ka thei ti lo cucaah phoisi nganpi hi tein sun loi ter u lo nan ma varong zong nih hin chinleng kong si arok lu na ding ha tlang ha au pek u hi te hi arok a cun atu ka chimmi hmun hma lei ha kan kal di lai Zo ko u ca. EAO puariti an i uah ngai i kum sawm sarih kan tling cang eh kum sawm thum kan tling cang eh kum sawm ah kan tling cang an ti zean tuah kho tung lo nan thei ko khu ta cucaah an ne hnu ah cun kha an ning cang lo i kha an kal ma lai i atu ti an he zei kan then hem pi tung lo cucaah CNM CNA hi Kan fimnak cu an puitlingnak chiti CNFCNA cu thanchiat ding han duh lo an thanchiat ding a si ahcun an i sum le bang ko lai te cu CNFCNA puitlingnak a si i cucu nan tuah sual e kan ti ahcun a kan tei kha cia lai an ti i an rem lengmang ko cucu a phui sing ngan nan rak sinak a si kanmah chin lengkong sing hna hi nan ṭha lo cuti ti u na kan ti ahcun a Ahcun ti kan i thleng ko lai. Zeiro nga dah a phui si ngan pi kan si tikah i thleng ding zong hi kan duh ko. Kan ngam ko. Kan duh fawn. Cucaah CNF CNA thluduama pawl khi cu chim awk um lo ani khi chan tha ko thluduama khi cu soisel nak ding pakhat ma um lo cun khi ka lei kanma CDF myu ne ne data pawl tu hi kan chambau ri kai hi myu ne ne data rami ka si tika mu kan chambau kei zong ka chambau mu i rian ni tampi um hati ah khan chinleng kong si ah hin tha tein fek chin in kanmah phui si puache khau pari ning i kan kal lo ah cun tu ka chimmi ban tu kha kan si te lai Tanak um cu aw meithal hi huham nei ngai aw nan ti sasawh ralkap zung uniform hi huham nei ngai aw pistol hna van khai lai meithal hna i an bodyguard pawl kha vung vung vung a van zul lai i ni thawn hna van chin hna ca mu nan zam kho men a fawi lo kakha vai mi pini san ti te tak si u tia ling te pol kan ma ti pol nai ngai te ma pol su se kan rel lo chu su khat te le i idea si caah phu ham hna hi i tua ti lo hrim hrim ding ka ti leng mang kan ni pol si ti saike te kan kal leng mang ko hi atu hi tlom pala saike kha tarun tarun tarun ka ti lai ka zam thoma hoi kui lai hi cun no check tang da kan kal ko hi o kha ban tu ka si Huham nih hin ana sinah kan chuahtertu si hu hu hu ham ai lak hi uh, a song yong hi mu o khate kha cucaah kannih cu rak kan sei chia ku Finland kong si cu myone ne data zong tu cu kan tha thwa ma ku chang CNF CNA zon tha thwa ma ku chang e ludwa ma po zon tha thwa ma i ti tingi boikung zia Chinland kong si na we pha na ka tia chente Chinland kong si cu ka phui a si si tikah keimah zong kaa uai phan lai i Chinland kong si zong ka uai phan ding a si. Ka uai phan ruangah hi a ṭha lo tinak si lo aw. A let in a dang a phui sinak in cun kan ṭha deuh aw. Mm. Cucu Chinland kong sinak ka uai phan i a ṭha lo ti in nan ruah. Chinpi ne ah Chinland kong si a ṭha bikmi si. Mm. Cucu ka, ka van ruah lai. Tapi lawng zongah Chinland kong si tluk in tapi lawngah Myanmar tadai nga lo an um lo. NCT zong hi Chinland Council tluk an si lo. Mm. Pumpuli kan chim lai, Puliam Hung Suk Khong zong nih van ngai pa ko seh. Kan tluknak ding hi ai hlat tuk rih. Cu ti na kan ni sawt tuk rong ah he tutan cu ka vai kai vom phor hlo pa tua le pathian ni ni no tha si se kai lo